פארוואס איז דא מענטשן וואס זענען מצליח און זיי קומען אן זיי טוען גרויסע זאכן און עס איז דא מענטשן וואס זיי שטייען אין זעלבע פלאץ פאר יארן לאנג און זיי קענען זיך נישט זען ארויס פון דארטן, זיי האבן אויך געהאט אמאל חלומות שאיפות, זיי האבן געוואלט טון זאכן, אנקומען ערגעץ, און זיי טרעפן זיך נאך אפאר יאר שטיין אויף די זעלבע פלאץ, וואס איז די חילוק? ס'איז געווען אמאל א גרויסער פראפעסאר, וואס האט געמאכט א סטאדי, ער האט גענומען מענטשן, זיי אריינגעלייגט אין א FMRI מאשין, וואס דאס קען דיטעקטן די פעילות פון די מח, וויאזוי די מח ארבעט. מ'האט געזען זייער אינטערעסאנטע זאך, ווען א מענטש טראכט וועגן זיך, זיין מח ארבעט זייער שטארק, מען האט געזען אויפן פיקטשער אזוי ווי א פייער אין די מח, אזוי ווי די פלעצער פון די מח וואס ארבעטן זענען געווען געקאלערט אין רעד, און ווען ער האט געטראכט וועגן א פרעמדע מענטש איז די מח געווען גרעי, געווען אזוי ווי אויסגעלאשן, נאר אביסל אפאר ווייניג פלעצער אין די מח איז געווען אזוי ווי אנגעצינדן, און מען האט געבעטן מענטשן טראכטן וועגן זיך ווי אזוי זענען זיי צען יאר ארום, און מען האט געזען אז ווען א מענטש טראכט וועגן זיך צען יאר ארום, איז אזוי ווי ער טראכט וועגן א פרעמדע מענטש, ער איז נישט קאנעקטעד צו זיך ווי אזוי ער גייט אויסקוקן צען יאר ארום, במילא קען מען פארשטיין זייער א פשוט'ע זאך, למשל ווען א מענטש וויל מאכן א דייעט, ער וויל פארלירן וואג, איז האט ער א פיקטשער וויאזוי גייט אויסקוקן א יאר ארום פון היינט, אבער די מענטש איז א פרעמדע מענטש פאר אים, סאו סאב קאנטשעסלי מאכט ער די חשבון פארוואס זאל איך מיך יעצט איינהאלטן פון צו עסן א גוטע זאך צוליב א צווייטע מענטש וואס יענער גייט זיין דאר א יאר ארום, די מענטש כאטש ס'איז איך אבער ס'איז א פרעמדע מענטש פאר מיך, א מענטש איז נישט קאנעקטעד צו די מענטש. און וואס איז די עצה צו דעם? די עצה איז זיך קאנעקטן צו, לאמיר עס רופן, די פיוטשער סעלף, איך אליין ווי איך בין אפאר יאר ארום. וויאזוי טוט מען עס? לאמיר נעמען א משל פון א פאזל, איך האב זייער ליב צו מאכן פאזלס, ס'איז איינע פון מיינע גרעסטע האביס, א פאזל, יעדע פאזל קומט אין א באקס, איז דא א גרויסע פיקטשער, אינדערויסן פון די באקס איז דא א פיקטשער ווי אזוי די פאזל גייט אויסקוקן, ס'איז נישט נאר געמאכט אז מענטשן זאלן וועלן קויפן די פאזל, כדי צו צוזאמשטעלן די פאזל דארף מען קוקן אויף די פיקטשער, און אפילו מען האלט אינמיטן מאכן די פאזל גיבט מען א גאנצע צייט א בליק אויף די פיקטשער כדי צו וויסן וויאזוי צו גיין ווייטער, די פאזל קען האבן אין זיך זייער אסאך פארטס, אסאך חלקים, ס'איז דא פון אפאר הונדערט, ס'איז דא פון אפאר טויזנט. לצד השווה, יעדע פאזל האט א פיקטשער וויאזוי גייט ער אויסקוקן אין די ענד ווען מען גייט צוזאמשטעלן די פאזל, און אן די פיקטשער איז כמעט אוממעגליך צוזאמצושטעלן די פאזל. אונזער לעבן איז אויך דא אסאך פיסעס, אויב אונז ווילן צוזאמשטעלן די פיסעס פון די פאזל אין אונזער לעבן, דארף אונז האבן א פיקטשער, א וויזשען, ווי אזוי גייט די פיקטשער אויסקוקן ביי די ענד, און איך מיין אז נישט נאר לגבי דעם מענטש באופן פרטי, איך דארף קוקן אויף זיך אליין ווי איך בין אין צען יאר ארום, אדער פינף יאר ארום, מיר קוקן אויף די אסד, אויך איז דער מענטש, ביחס צו דער גאנצער בריאה, אויב מיר קוקן אויף דער גאנצער וועלט ווי איין גרויסער פאזל, און אלע דורות, פון אדם הראשון ביז משיח, אלעס איז איין גרויסער פאזל, און איך בין א פארט פון דער פאזל, און דער פארט אין א פאזל זעט מען א אינטערעסאנטער זאך, אז יעדע פיס מוז שטימען פון אלע זייטן מיט אלע פיסעס ארום איר, אויב ס'שטימט נאר פון איין זייט אדער פון צוויי זאכן א סימן ס'איז נישט דעיס די פלאץ, ס'מוז שטימען פון אלע זייטן און אויך די קאלער, אויב למשל איז דא א פיקטשער פון די הימל איז דארף די פיס זיין די זעלבע קאלער ווי די הימל, מ'קען נישט לייגן א שווארצע פיקטשער אינמיטן די הימל קומט נישט אריין דא. דאס הייסט א בחינה אזוי ווי חזל זאגן והאמת מסכים עצמו מכל צד, די אמת שטימט פון אלע זייטן, סאו וויאזוי ווייסט א מענטש וואס איז ריכטיג פאר אים וואס איז נישט? אזוי ווי א פאזל, ער דארף האבן די גאנצע פיקטשער, די פיקטשער וויאזוי ער גייט אויסקוקן פינף יאר ארום, צען יאר ארום, אדער אפילו דריי יאר ארום, אדער אפילו א יאר ארום, און לויט דעם ארבעטן. ווי אזוי מאך איך די פיקטשער? ווי אזוי ווייס איך טאקע ווי אזוי איך גיי אויסקוקן? איז יעדער מענטש האט חלומות און שאיפות און ער וויל זאכן. סאו ווען א מענטש האט א געוויסע וויזשן ווי אזוי ער זעהט זיך אפאר יאר ארום, איז זאל ער פרעגן פאר זיך, זאל ער פרעגן ביי זיך פארוואס וויל איך אנקומען אהין? וואס איז דאס אזוי וויכטיג פאר מיר צו זיין דארטן? איך וויל אנקומען אהין כדי איך זאל האבן אסאך געלט, און ווען איך האבן אסאך געלט איז וואס על איך האבן? על איך קענען טון כך וכך? און אויב איך קען טון כך וכך איז וואס העט זיין דעמאלטס? יעדע שאלה ברענגט פרעגט די נעקסטע שאלה און וואס גייט זיין און אויב איך גיי האבן דאס? ביז מען קומט צו צו א תשובה וואס ס'האט נישט א פארוואס. דאס איז די זאך. אזוי ווי די הייליגע ריזשענער האט אמאל געזאגט אז ער ווארט זעהן די קינד וואס אלע דורות ווארטן פאר אים, ווייל יעדער איינער זאגט אז איך בין מחנך איך טוה פאר די קינדער און די קינדער טוען פאר זייערע קינדער יעדער טוט פאר זייערע קינדער, ווי זענען די קינדער וואס אלע ארבעטן פאר זיי? סאו. איז כדאי זיך צו רוקן פון די פלאץ און צו האבן קלעריטי, לאמיר זיך מאכן א פיקטשער, יעדער קען טרייען ביי זיך, זיך אראפזעצן און שרייבן פאר זיך, וויאזוי וויל איך אויסקוקן דרײַ יאר ארום, פינף יאר ארום, נישט קיין חילוק, פון א יאר ביז צען יאר ארום, וויאזוי גיי איך אויסקוקן? און נישט טראכטן ווי אזוי דאס קען געשען, איינע פון די בלאקעדזשעס וואס לאזט נישט א מענטש טראכטן איז ער טראכט אה ס'גייט נישט קענען געשעהן, לאמיר זאגן אלעס איז פאסיבל, עווריטינג איז פאסיבל, אלעס קען געשעהן, וויאזוי וואלסטו געוואלט אויסקוקן אפאר יאר ארום? און דעמאלטס פרעגן זיך פארוואס איז מיר דאס וויכטיג? און אם ירצה השם איז דא נאך עצות. און נאך, אבער דאס איז ווי מען זאגט אויפן שפיץ גאפל, און א מענטש דאס טוהן וועט ער שוין באקומען א קלעריטי און די סייעתא דשמיא האבן גרויס הצלחה.